Егерме яшьлек егет турында уйлап утырасы юк, чөнки ул егет минем үземдә һаман да яши. Чөнки яшьлегемнең иң матур вакытлары. Аның матурлыгы шуннан тора хыяллар, беренче мәхәббәт һәм шигъриятта, әдәбиятта беренче алымнар. Ахыр чиктә менә шушы чәйбер дә менә тормыш хыяллары, мәхәббәт, Шаукымы дип әйтик инде, магиясе һәм әдәбияттагы шушы беренче адымнар һәм беренче өметләр, ышанулар, омтылышлар, алар бөтен сүзләр гомер буе озатып, озатып килеп, мине шәхес иткән, бер этәргеч булган бер моментлар инде менә, тормыш мизгелләре. Шуңа күрә 20 яшьлек егет минем белән әле дә бар. Ул бераз картайды гына. Кызлар мәсьәләсе катлаулырак, чөнки беренче мәхәббәт дип әйттем. Минем беренче мәхәббәтем мәктәптән үк килә инде ул. Беренче симпатия инде ул, беренче шундый ошый, ошамау, беренче тартылуым, сыну, беренче күңел хисләре. Һәм ул шигырьгә алып килде. Шуңа күрә мин беренче мәхәббәттән бик зур нәрсә алып чыктым. әдәби язмыш алып чыктым. Мин бик тыйнак идем, куркак идем, юаш идем. Кызлардан бигрәк тә куркам, чөнки дүрт малай үстек семьяда, гаиләдә, гаиләдә дүрт малай. Шуңа күрә кызларны белмим, белмәгән әйбер куркыта. Менә шуңа күрә мин кызларга якын барырга куркып йөргән бер мәл иде һәм гашыйк булдым. Менә шушы каршылыклы ситуация, вазгыять мине шигырьгә алып килде, чөнки каядыр хисне түгергә кирәк, каядыр хисне белдерергә кирәк, күңелне ачарга кирәк, яки ябырга кирәк, каядыр кертеп. Менә шулай итеп шигырь дәфтәрләре, том-том дәфтәрләр барырга килде. Бик күп яздым мәктәптә укыганда, бик күп яздым, мин бик э, шагыйрәне җанлы кеше булып чыктым. Әнкидән килә ул, әнкәй минем бик шагыйрә кеше. мөнәҗәтләр, бәетләр, шигырьләр, җырлар чыгарып, әлеге чаклы 93 яшендә дә шулай шигырьләр чыгарып, җырлар чыгарып утыра. Менә шул әнкәйдән килгән бер күңел халәте, гомумән генә ошаган бөтен яклап та, ошо аның бер йөрәк җимеше, бәгырь җимеше буларак менә шушы мине шигърияткә кадаклап биләп куйды инде шушы мәхәббәт хисе. Ул тойгы инде, әлбәттә, беренче генә иде. Бик зур сынауларны үтә алмады. Чөнки кыз ягы да бик катлаулы булды. Мәхәббәткә бик сак килә торган, егетләргә бик сак килә торган. Мин үзем дә юаш булгач, шулай безнең ул берничә ел Шулай ымсынышып йөргәннән соң, яшәгәннән соң, укыганнан соң бергә ул да шигырьләр яза иде. Э, шулай иттереп без э, мин киттем укырга Казанга. Ул авылда калды, менә шулай иттереп аерылыштык, аталыштык бераз. Әлдә без туган көйләрдә котлашабыз. Мин ул исемне кулланам, әсәрләрдә кулланам. Ул хисне кулланам, ул тойгымны, шушы халәтләрне кулланам. Һәм шушы вакыйгаларны кулланам. Ничек иттереп мин шушы мәхәббәтемне яуларга тырышканымны. Үзе бер әсәр язарлык, роман язарлык мәхәббәт, әйтүемчә, мин ул мәхәббәттән, беренче мәхәббәттән үк, беренче хистән үк зур язмышны алып чыгып киттем. Ул да булса Казан, әдәбият, шигърият, хис, сагыш һәм ниндидер бер магик бер халәт алып чыктым. Шул шушы халәттән киткән магия мине әдәбиятка китте һәм албастыларга чаклы алып барып җиткерде, романнарга чаклы. Чөнки албастылар романының төп герое да аның исемен йөртә. Беренче уртаклык юк, бердән бер уртаклык без күршеләр. Бер урамнан Ләкин аның йорты юк инде, йортының урыны бар иде. Каршы якта аны Көяш елгасы алып киткән. Бераз э, ниндер бер йорт урыны кебек, нигез урыны кебек кенә урын. Һәм мин урынны э, гел өйрәнәм, кайтып-кайтып өйрәндем. Менә бер 10 ел элек кенә мин шушыннан нәрсәдер табырмын кебек тоелган иде. Чөнки урынны беләбез, ләкин елга аны алып киткән. Менә шунда мин шушы нигездәшемнең, шагыйрьнең Коесын таптым. Мин аның аларның тупылларында, каеннарында күреп калдым. 60 елларда, 70 елларда. Картаеп алар шулай картаеп үлделәр минем күз алдында. Авып төшеп, шунда кем әйтмешли, үзләренең соңгы сугышларын алдылар менә шул ак итеп җыгылганнарын хаҗәт туры менә дә Инде алар ныклап бер мәшкәгә әйләнгән бер. Менә шунда э, кое сон таптык, чөнки күәш саяйды, этегеннән кое килеп чыкты. Мин Бабичның яраткан кыйсы ул, Бабич шушы кое, Бабич кыйсы дип аталган ул, иткән ул. Исән чагында ук. Менә шушы коеның бурасына тотынып, кагылып, Бабыч эчкән сулар шунда булган, э, эчкән сулар дип, аны чишмә булган анда, шул чишмәдән чыккан инде ул. Э, менә шушыны, шушыннан сулар эчкән кеше мин. Ул хикмәт э, тумыштан килә. Туган нигездән килә, җирдән, судан килә. Безнең як шундый. Безнең як серле як. Бездә йолалар ягы. Бездә магия. Ну, исәнбәттәр чыккан як бит инде. Безнең якта бит, мәсәлән, урманга кергәндә дә бөтенләй башкача керә халык. Сөйләшеп керә, әйтеп керә, рөхсәт сорап керә. Суга кергәндә дә шулай сорап керә. Ул бит сизелмичә эшләнә. Без бит аны бит кешегә әйтеп эшләмибез. Ләкин безнең рухта бар ул, табигатьне рәнҗетмәү. Табигать белән компромисста яшәү, аңлашып яшәү. ияләр белән яшәү, рухлар белән яшәү. Бит рух бит ул ниндидер бер мәҗүси әйбер түгел. Рух ул шушы ук табигатькә хөрмәт дигән сүз. Син аны тери итеп кабул ит. Чөнки ул сиңа бит һавасын бирә, кислородын бирә, сиңа суын бирә, чишмәсен, тәмен бирә. Сиңа ул просто матурлыгын бирә. Сине шагыйрь итә ул шушы матурлык белән. Син димәк җавап кайтарга тиеш. Мин үзем дә бит шушы шөгыльләнгән кеше, экстрасенс, Лар заманында мин дә кызып китеп, э, махсус, э, әйе, махсус э, минем кенәгәләрем дә бар иде укыган вакытында. Э, һәм мин күпмедер дәвалау белән дә шөгыльләндем. Һәм бүгін дә кирәк икән, экстренный моментта кешеләрне аякка бастыра алам. Ләкин мин аның белән шөгыльләнмим. Минем өчен минем әйбер түгел ул. Аның өчен медицинаны бик нык белергә кирәк. Ул әйбер бар дип уйлыйм. Э, Аны төрлечә э, нитрәгә була. Мәсәлән, шундый яңарак кына бер момент булды минем шундый хикәям бар бүреләр һәм иоганн себастьян бах дигән ул иделдә дә басылып чыкты ул минем иң яраткан әсәрем һәм ул менә шушы орча тирәсендәге станция әйтмим кайсы икәнен орча орча орча юлындагы станциядә төшеп калган бер малайның янәшәдәге авылга әбисе янына кайтканда бүреләр очравы турында Ул турыда язып та чыктылар әле, язып та чыкканнар. Мин шушыны алдым да, күп еллар бер башта йөрде, йөрдем бит, бер нәрсә язырга була бит бит. Просто мин үземнеке дип әйтмим, ләкин тормыштан алынган вакыйга инде ул. Улай бер язучы өчен нормаль бер. Тормыштагы кайбер кискен моментларны алып язырга була. Әдәби эшкәртеп һәм көчәйтеп. Һәм мин, минем ул аның э, вакыйгасы гына шул. Бөтен эчке, аның эчке бөтен материалы, минем уйлап чыгарылган материал. Һәм ул милли материал. Менә шушы э, татарча бер кибелмәгән малайның бүрләргә очрагач, балалар бакчасына йөргәндә үк шыңшытып, скрипадан шыңшытып уйнап йөргән туган телне искә төшерүе, Һәм шушы туган телне уйнаган өчен генә кебек килеп чыга инде ул бүреләрнең китеп баруы һәм исән калуы ул укучы ашады. Һәм менә шушы әйберне э, бер әдәбиятчыбыз дип әйтим инде э, каядыр 56 елнымы э, каядыр чыккан миңа күргәнем юк бер мультфильмда ниндидер бер Э, джунглидагы ниләр алдында э, хайваннар алдында жәнлекләр алдында э, скрипка түләли башка алмыйм ни уйнаганын уйнап уйнаганын диде әле ул котылганмы юк маңа бирәмиләр дә ул аны бер кызык итеп кенә уйнаган булырга тиеш чөнки рәсемен күрдем мин аның мультфильм күрмәдем но рәсем не биргән ул анда мине шул плагиат дип язып чыкты бөтен интернетка тутырып Чөнки Франциядә чыккан китапта минем болай бер булган да, шул китапны тәнкыйть итәргә кирәк, шушы нидән башлап. Менә шушыннан соң Менен ежал бел ежал бел аз килгән, чөнки принцип та дөрес әйбер түгел менә моның өчен тәнкыйть итәргә. Чөнки бар мотив. Бар сюжет. Мәсәлән, әгәр дә безнең борынгыдан килә торган гадәт, э, мотив әйтик менә, поэтик мотив. Э, Юрәнең каберендә чәчәк үсеп чыга. Кайда гына юк ул. Әйтик, э, Җәлилнең бүреләре менә иң әшәке дошман да сине э, тими. Э, иң әшәке җәнлек тә тими җаннар да сине кешеләр үтереп китә. Ул Кулгалиде дә бар, Арслан белән чараган Юсуф әйбит абыйлары итеп китә, ә Арслан тими. Ну, аның өчен полагать булмый, ул мотив. Ул образ, образлы поэтик мотив. Ул сиңа шушы әйберне бирә. Э, не бирә сиңа. Идея, идея, идея бирә, но сюжет икенче бөтенләй. Ә менә шушы, э, мин аны мотив дип кенә уйлыйм, менә шушы минем уйнавы. Чөнки мең очрак бар, бөтен дөньяда бар ул әйбер. Ә ул мотивны кулланып, нинди идея әйтәсең бит, нинди фикер әйтәсең, һәм нинди сюжет кулланасың шуңа күрә. Менә шуңа күрә, менә мин, күп кешеләр безнең татар әдәбиятында да күп кешеләр шуңа нитләр, бик авыр хәлләрдә калдылар шул шәйбер белән генә. Нигә бер деталь белән генә кешене плагиат дип әйтеп әйтергә тырышалар. Ә икенчедән, турдан-тур күчерүләр дә бар. Минем монда кылып әйтәсем килми, чөнки гомумән кочагында уйлап калган ярты әдәбият шуңардан тора. Бер, берсеннән берсе көчене бери, сюжетлар көчене бери, сюжетлар көчене бери, образлар хәрәкәте көчене бери. Икенче яктан караганда кочагында көчергән әйбер уңышлырак чыга. Беренче вариантта. Көче, көчейтебрәк чыга. Мәсәлән, ней мөһаҗирләрдә мөһаҗирләр әсәре бар бит безнең мөһаҗирләр әсәрендәге өч туганның язмышы нәкъ шушындый әйбер килеп керә мәхмүт хәсәновның язга жаган романына Гөрә әдәбият ул бик э, мәсәлән аны категорич категорик рәвештә генә Кешене гаепләргә, әйтергә ярамый дип уйлыйм. Әдәбият кайный һәм әдәбиятта иярүләр дә була, һәм әдәбиятта йогынтылар да була, тәэсирләр дә була. Менә сукырларча күчерү сюжетка сюжет, яки образга образ, язмышка язмыш, әлбәттә, бу, бу дөрес әйбер түгел. Юк. Мин аның тәмен беләм. Мин бит, мин бит язмыйм, утырмыйм бит бер вакытта. Мин бит язмыйм. Мин утырып алам, бер-ике көн, бер-ике сәгать. Мин ойлар буе яздым бит, мин еллар буе язмас кала мөмкин. Уйлап йөрим, минем башта языла күп нәрсә. Утырам да язам тиз генә. Менә мин э, Иблис коткысы дигән роман яздым инде. Кайтам да э, су утырга куям, кайтам да тагын эшлим, кайтам да тагын эшлим. Бу принципиаль әйбер бу. Күптән сүрелгән Иблис. Мин моны э, сөйләп йөреп, инде бу турыда бер кеше язып та чыкты. Менә сез әйткән әйбергә күр. Ләкин бик бик йомшак әйбер чыкты. Ә минеке капиталь әйбер. Һәм ул бөтен кешелек язмышы белән, кешелекнең э, әхлакый язмышы белән, иманы язмышы белән бәйләнгән. Чөнки күктән иблис төрлегән. Аны фашларга кирәк. Табырга кирәк, тотарга кирәк. Һәм аны, аңа нир каршы гамәлләр кылыкларга кирәк ягъни просто чистарынырга кирәк шушындый максатлы әсәр ул әлбәттә зур булырга тиеш көчле булырга тиеш һәм аңа шундый вакыйгалар булырга тиеш анда ул кешене тетрәндерергә тиеш кешене уйландырырга тиеш шок хәленә китерергә тиеш яки аны гомумән инде бер чисталык чистартырга тиеш нидер бер нидер бер стресслар аша менә шушыларны уйлыйм мин бүген төзүче ташчы мин гомер буе хыялым йортлар төзер идем нәкъ ташчы буларак чөнки мин бик яшьтән кирпич төзәргә өйрәндем мастерок тотарга өйрәндем әткәй минем строитель төзүче бригадир иде Һәм мин стройтрядларда да йортлар салдым. Авылда да әлдә мин кулда минем бик еш шундый э, төзүче коралы. Төзүче булыр идем. Бик ничектер мин шул итә. Ләкин акыш белән түгел. Нәкъ менә таш белән. Агачтагы элементлар да керә торган, ниндидер бер агач эшендә белән, балтаны да белән. Төзүче булыр идем. Чөнки йорт салу ул Ул иҗат кебек. Менә ул таш кирпичкә кирпич, кирпичкә кирпич, катка кат, тәрәзәгә тәрәзә, менә шулай ничек төзелә ул. Һәм минем күп әсәрләрдә бар ул төзүче турындагы мотивлар, төзүчелек поэтикасы. Мин шулай уйлыйм, төзүче булыр идем. Яки биюче булыр идем. Аңлатып та бетереп булмый. Менә мин биегәндә шулай ук очыш халәте кичерә идем. Очасың, син йөрәгең, күңелең оча. Һәм синең оягың ниндидер бер җир белән күк арасында, бер магик хәрәкәтле. Ә шушы. Ни үчә булыр инде? Хәлимҗан абый, безнең традицион соравыбыз бар. Ул да булса, сез татар әдәбиятын ничек киләчәген ничек күз алдына китерәсез?
Бу, бу сорауны биргәннәр Тукайга да, Тукташка да, Җәлилгә дә Алар берсе дә дөрес җавап бирә алмаганнар. Ни өчен беләсез? Чөнки әдәбият шундый категориядәге иҗат төре, менә инде яшәү өлкәсе, иҗат өлкәсе, аннан рухи дөнья өлкәсе. Аның менә якын гына якын гына киләчәкләре белеп була күпмедер, җимләп була. Ләкин ерак киләчәктәге яңышын белеп булмый. Менә мин әйткән шигырь әдәбияттагы, романнардагы магия менә шул шаукым тормышта күбрәк чагыла башлады. Чөнки күп нәрсәне тормыштагы, яшәештәге, хәтта сәясәттәге күп нәрсәне аңлатып бетереп булмый. Аңлатып бетереп булмаган әйбер инде ул күпмедер шаукым. Без бит белмибез, мәсәлән, әллә ул менә шушы Ходай Тәгаләнең, Алла Тәгалә безнең Э, бер шушы кисәтү әдәби процессларны менә дөрес итеп ничектер бер төгәл бер билгеле бер категорияләрдә билгеләү кыен булыр ләкин бер генә өмет бар минем гомумән мин өмет ягындагы кеше э, миндә өмет э, философиясе Мин үзем э, оптимист кеше. Һәм мине күп нәрсәдән коткарып калды. Менә шуңа күрә э, иң беренче шуны әйтәм. Татар милләте һәм аның рухияте гел булачак.